Исәннәрмесез, кадерле дуслар! Без сезне бик шат күрергә. Бүген монда ширек финал, татар КВН лигасы, Әйдә шаярт, өченче өлеш. Хәерле кич! Елмаю гомерне озынайта. Безнең тапшыруны карасагыз, мәңге яшәрсез. Әйдә Шаяр татар КВН лигасы! Ширек финал! Һәм инде әлбәттә, Без бүген безнең командалар белән танышабыз. Иң алсу кызлар Зеленский юлыннан барырга булдык, диләр. Алсу, Арча районы. Унөч ел буе КВН уйнаганнан соң, өлкән юмор сөючеләр яңа команда җыя. Кырмыска исеме Мәтрәй авыл командасында күптәннән була. Мөслим командасы үзе бәләкәй, үзе яшь, үзе ут булгач, кырмыска дип кушырга булалар. Мөслим кырмыскасы, Мөслим районы! Фестивальда ул үзе иде. Эзләп йөрде бармакларын. Тапканмы-юкмы, сәламләү бәйгесендә күрербез. Биш бармак, мамадыш! Понаехали Мәскәү татар КВН лигасының җыелма командасы. Барысы да татарча начар сөйләшә. Күбесенчә Нижгарча, Понаехали, Мәскәү шәһәре! Шаяртучылар бик нык әзерләнде. Һәрбер команда ярым финалга чыгарга тели. Анда чыгар өчен аларга ике конкурста максималь итеп елмая торган смайликлар җыерга кирәк. Менә жюри әгъзалары күрсәтә. Берсе елмая, берсе моңсу. Кемдә алар иң күбе була, шулар ярымфиналга уза. Һәрбер уендан ике команда. Һәрбер уенда ике бәйге. Сәламләү һәм импровизация. Ярый, башлап җибәрәбез. Әйе. Һәм инде кем моны хәл итә, безнең жюри әгъзалары? Татар КВН лигасына нигез салучы безнең символыбыз Фәридә Якуповна! Без Әйдә шаят проектын интернетта да күрсәтәчәкбез. Һәм безгә анда булышачак Татарстанның иң оста инстаграм блогеры Татар Малай иң беренче инстаграм блогеры. Киләсе жюри әгъзасына карасаң, менә әйдә шаяртта таркан утыра диярсең. Мыеклары, сакаллары. Якынрак килеп карасаң, Айваз Садыров икән. Айваз Садыров, Татар радиосы баш мөхәррире. Киләсе жюри әгъзасын бу уенга чакырыр өчен башта аның хатынына шалтыратырга туры килде. Ләйсән Кыймаева рөхсәт бирде, шуңа күрә Алмында Булат Байрамов. Легендар татарча юморист егетләрен сүз белән, кызларны кытыклап көлдерә Алмаз Хамзин. Жюри әгъзалары, ничек кәефләр? Берәр сүз командаларга әйтегез әле, зинхар өчен. Менә Булат, әйдә менә синнән башлыйк. Шәп шаярдыгыз, яме. Карагыз аны.
Каушамагыз. Менә дигән кызлар, егетләр чыкты каршыга. Сездән менә дигән уен көтәбез.
Ә мин сезне бөтенегезне яратам.
Командалар арасында Арча бар дип беләм, шуңа күрә матур уен көтәм. Арчадан гына түгел, әлбәттә, барлык командалардан. Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур жюри әгъзалары, командалар. Традиция буенча без булдырабыз! Һәм инде бөтен командаларны сәхнә артына озатабыз. Һәм Башлап җибәрәбез. Беренче бәйге безнең сәламләү. Ләкин без моны әзерәк котлауландырдык. Командалар видеореклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Менә шундый сәламләү, аннары соң инде традицион сәламләү карап үтәбез. Командалар әзерләнгән вакытта мин әзерәк оештыручылар турында әйтеп китәм.

Һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Барлык оештыручыларга зур рәхмәт. Команда әзер. Әзер. Каршы алабыз. Орча районы Алсу КВН командасы. Кызлар, сәлам. Сәмсез!
Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Без көтәбез, әлбәттә, яхшы чыгыш һәм бик күп смайликлар.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез үзебезнең районыбызның администрациясенә һәм укыган Арча педагогик көллиятебезгә. Бик яхшы.
Әфәрин, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Арча!
Ул иң яхшы төзелеш материалы. Ул һәрвакыт кул астында. Балалар өчен бу иң чыдам уенчык. Көтмәгәндә повестка килсә, Ул сине чакырылыштан коткара. Аның белән һәрвакыт күңелле.
Матурым, сиңа мин пешергән ризыгым ошыймы? Ул сине беркайчан да яманламый.
Синнән барысы да була! Төшенкелеккә бирелгәндә, ул сиңа яңа илһам чыганагын ача. Эй, чибәркәй, кая чыгасың? Аның белән син үзеңне ышанычлы хис итәсең. Тормышта төрле авырлыклар булырга мөмкин. Аларның чишелеше бер арча кирпече, бер кирпеч, мең чишелеш. Берне генә булса да ал. Барыбер кирәге чыгачак.
Каршы алыгыз, сәхнәдә Алсу КВН командасы.
Исәнмесез! Сезнең каршыгызда Арча педагогия көллиятенең Алсу КВН командасы. Гафу итегез, бу назлы гөл. Күргәнегезчә, ул үзенчәлекле. Син нәрсәгә артың белән бастың? Ник, узган уендагы кебек арт белән чыкмыйбызмыни? Беренче уенда арт белән чыкканга дүртәү калдык та инде. Нишләп алай?

Тагын нәрсәгә борылдыгыз инде? Ник Айваз өйләнмәгән бит?
Так, кызлар, җыелыгыз әле, безнең ярымфиналга үтәсе бар. Так, бездә нәрсә бар соң? Мин җиңәр өчен Хәбиб Нурмагомедовны чакырдым. Нәрсәгә?
Аның бөтенләй җиңелгәне юк. О, алайса без ярымфиналда. Назлыгөл, бас әле урыныңа! Кызлар, без үз көчебез белән җиңәчәкбез. Аның өчен бездә нәрсә бар? Миндә җыр бар, игълан итегез. Җырлый менә бу.
Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, Хезмәт итмәс өчен Әлфия ул хәзер. Гүзәл, син тагын да начаррак җыр җырлый алмадыңмы?
Хәзер җырлыйм. Мин бәрәңге, син көрәк, Казып ал мине тизрәк.
Балчык каткан. Так, стоп! Гүзәл, сәхнәдә моның хәтле тузга язмаган җыр җырларга ярыймыни? Нишләп миңа ярамый, ә Лижн Ленар яшенгә ярый? Чәй, минем башта түбәдәй. Дип артистка не попей, уж пошла кисәк. Ләйлә, синең анда Нияз белән хәлләр ничек? Әйбәт, әйбәт.
Ну менә Алмаз белән күрешергә авыррак.
Әбәү, Ләйлә, сине дә кияүгә чакырсалар, ярымфиналга өчәү генә калабызмыни? Тукта әле, менә мин кияүдә, ә КВНда уйныйм ич! Ни, синең ирең төрмәдә бит ул. Ирең төрмәдә эшлимени? Мхм. Эше шуның хәтле катлаулы, хәтта өйдә дә кайтып керми. Ә, мин алай теләмим. Минем КВН уйныйсым килә. Айваз, гафу ит, син кызларны ишеттең. Чәй, минем башта түбәдәй, битафиска не попей, исписьма кисәк. Кызлар, яңалык, яңа айфон чыккан! Әйе, әйе, өч камералы!
Өч? Ник без хәзер дүртәү фотога төшә алмыйбызмыни?
Назлыгөл, борчылма, бер камерага берничә кеше төшә ала бит инде. О, алайса икесен сатырбыз. Назлыгөл,
Мондый җүләр сүзне син генә әйтә ала идең. Мондый яраксыз телефонны син генә ала аласың.
Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Назлыгөлдән нинди укучы чыксын инде? Тарих укытучысы? Ә тарих ул история. Ә минем инстаграмда историяләрем шуның хәтле күп, менә бүген иртә белән Ярар, ярар, аңлашылды.
Назлыгөл Габдулхаевна безгә бүген тарих буламы ул? Әйе, әйе, өченче дәрестә. Ярар, алайса.
Назлыгөл, булар кемнәр? Минем 9 сыйныф укучыларым.
Шундый зурмы? Әйе, инде алтынчы ел китте, тарих фәненнән имтихан тапшыра алмый йөриләр.
Назлыгөл, алар мәктәпне тәмамлый алалармы соң? Тәмамлыйлар, алар бит бик акыллы, үзем шикелле.
Әйдә тикшереп карыйк әле, балаларны нәрсәгә өйрәтәсең икән? 1961 елның 12 апрелендә нәрсә булган? Минем әти туган? Юк инде.
Чынлап әйтәм, паспортын күрсәтимме? Бөек Кытай стенасына ничә ел? Әй, күп түгелдер. Кытайда ясалган әйберләр озакка чыдамый.
СССР турында нәрсә әйтә аласың? Во!
Бик тәмле арзан мороженый. Әмма тиз тарала.
Назлыгөл, һәм иң мөһим сорау. Син нәрсәгә тарих укытырга булдың? Чөнки тарихын белмәгәннең киләчәге юк.
Күпме кала, киләчәксез калды. Ә соңыннан жюри әгъзаләренә мөрәҗәгать итәсебез килә. Безнең киләчәк, сезнең кулларда. Ә сезнең балаларыгызның киләчәге, безнең кулларда.
Әйе, менә шулай бер-беребезне кул белән тоткалашып яшик инде. Назлыгөл!
Сезнең каршыгызда Арча педагогия көллиятенең Алсу КВН командасы иде!
Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Булат елмая, Алмаз абый елмая. Барысы да елмая торган смайлик куйдылар. Менә бик зур рәхмәт. Үзем дә гын бик шат. Бер ике сүз. Рәхмәт. Айваз, әйдә синнән. Син бит инде барыбер теге э,
Арча егете дип әйтәсең киләме? Әле шуңа өстәп Арча пет көллиятендә укыдым да әле мин. Әлбәттә. Шуңа күрә менә шушы мин укыган көллияттә шундый акыллы, чибәр һәм юмор хисле кызлар укуы, эшләве. Сез укыйсызмы, эшлисезме кияүдә дидегез? Укыйбыз, мин эшләгән бит авыл. Ну кияүдә ушыймы?
Укуы мине бик шатландыра. Рәхмәт, кызлар. Рәхмәт бик зур кызларга. Рәхмәт бик зур. Бик әйбәт, бик әйбәт башлап җибәрдек. Дәвам итик шулай. Ә, Киләсе команда инде Татарстанның теге ягынан килде, әйме? Ул әлбәттә Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы. Сәлам, егетләр, кызлар. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Без уеннан тамашачының ауганчы көлүен һәм безне мәңгелеккә истә калдыруын көтәбез. Бик яхшы.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтебезне белдерәсебез килә Муллин Рамил Хәмзә улына. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм алга! Мөслим продукт тәкъдим итә. Мөслим бармагы, дамские пальчики! Ә ничек ясала соң ул? Бик гади. Кисәбез. Җәябез. Манчибыз һәм ил буйлап таратабыз. Мөслим бармагы кирәк булса, Мөслимгә кайтыгыз.

Наил, эшеңне башкар! Ә сез, ә сез беләсезме, нигә без бүләкне Булат абый Байрамовка бирергә булдык? Чөнки ул Мөслим кияве. Булат абый, әгәр дә без җиңсәк, сезнең тормышыгыз яхшы булачак, аңладыгызмы?

Эх, матур гына булсын иде инде, зинхар өчен. Матур гына булсын иде. Атсаң, соңгысын искә төшергән саен, маңгайдан тир бәрә. О, чибәр икән!

Олай, кичә бер кызны бульдозер тапта дигәннәр ие. Син мени ул? Юк, мин бизәндем генә мин. Бизәндек дә мени әле. Безнең аралар ерак булса да, без сезне якын иттереп күрәбез.

Ярар кызлар, бәйләнмәгез инде аңа. Ул бит депутат булырга мешать итми. Лучше әйдәгез аңа булышыйк, ул бит Мөслимне күтәрәчәк. Әйе, әйе, дөрес.
Наил Радикович, безнең сезгә бер-ике сорау бар иде. Власть кемдә булырга тиеш? Миндә.
О, дөрес, дөрес. Ә асфальт та кемдә салабыз? Миндә.
О, дөрес. Ә калса?
Сезгә.
О, дөрес, дөрес. Ә акча кемдә?
Миндә. Калмаячак!
Хөрмәтле тамашачылар, үзегезнең тавышыгызны Наил Радиковичка бирегез, чөнки хуже уже не будет. Наил Хафизов! Киләчәк! Һәм китәчәк!

Үткән чактан эзен калдырып атмала бис дисеннәр. Энер...
Энерджайзер, энергия! Мөслим Кырмыскасы, Мөслим районы! Елмаябыз, елмаябыз! Айвас, Айвас та елмая! Барысы да елмайдырған смайликлар. Күрә торып, Булатның тормышын харап итеп булмый бит инде. Молодцы, молодец апаем. Молодцы апайлар. Булдырасыз. Булатның хәзер тормышы үзгәрә тагын да әйбәтерәк. О, сиңа бирделәр менә аны. Кара әле. Бик тәмле әйбер ул. Бу команданың киләчәге зур. Ике типаж бар. Ана кырыйдагысы һәм бу кырыйдан икенчесе. Э, Рәхмәт җегетләр, кызлар. Рәхмәт бик зур.
Котлыйбыз сезне, котлыйбыз сезне. Ничә яшь сиңа?
14. Карар син аны. Минем олы кызыма да 14 тула бая. КВМ беткәч керерсең, җәме. Сөйләшербез.

Мотыйгуллин колбаса заводы, һәрбер сыер үз урынында. Ә инде Мамадышның иң төп продукциясе, Мамадышның спирт заводы. Хөрмәтле тамашачы! Киләсе чыгышта барлык алкотрюкларны профессиональ мамадышлар күрсәтәләр. Алдан ук кисәтәбез, берүк бу трюкларны өйдә кабатлый күрмәгез.
Хәдер дуслар, сезнең алдыгызда мамадышлар. Сез мамадышлар турында бик аз беләсез, но без сезнең турында бөтен нәрсәне беләбез. Вот менә син көлергә килдеңме? Әйе. Но сез мамадыш турында бер фактны белмисез. Хәзер мин сезгә аңлатып китәм. Китеп!

Кем эшкә, кем хатыны белән ялга, кем запойга. Короче, кем запойда, шул сәхнәдә. Просто мин Мамадышта 0,5 ставкага эшлим. Кем 0,5 бирә, мин бөтен нәрсә эшләп бирәм. Ә дөрестән дә әйткәндә, кадер дуслар, менә Әйдә шаяртның фестиваленнан үткәч, миңа санаторийга путевка бирделәр. Анда все включено. ФГДС, бөерләрне, почкаларны ясадылар. Короче, КВН нәрсәне алды, бөтенесен кайтарды. Кадерле дуслар, инде мин күреп торам, монда миниатюрасы берничек тә булмый. Безнең беренче миниатюра. Киләчәктә мондый әбиләр булачак. Яңа iPhone чехолсыз.

Хәзер, кадерле дуслар, инде күзләренегездән күренеп тора, сезгә зарядка ясарга кирәк. Хәзер тик утырмыйбыз, бөтенебез кабатлыйбыз мин артта. Сез әзерме? Киттек! Мин зарядка алдым, дәвам итәбез, дуслар! Кадерле дуслар, инде чираттагы миниатюра. Әйдәгез, карап китик, әбигә оныгы ЖК телевизор алып кайткан. Менә әби сиңа ЖК телевизор име? Менә пульты да шунда име? Киттем мин эшкә ашыгам, үзең кара иркенләп, яме!
А, ЖК телевизор. Пульт. Чехолсыз. Яшьләр. Кадерле дуслар, инде күбегез белмидер, но UFC-да беренче татар малайдан сугышаның исеме Ринат Фәхреддинов. Әйдәгез, аның сугышын карап китик.

Әйдә шо яртны Рамил Агдеев урынына Фәридә Якубовна алып барса нәрсә булыр я? Микрофон чиһалтсыз яшьләр. Кадер дуслар, чираттагы миниатюра. Әйдәгез карап китик, авылда бәрәңгене иң ахыргы алучы гаилә пар. Юкса бит болай булмый. Кара күршеләрне. Ана, августта ук алдылар. Хәлимнәрне әйтимме? Беренче майда утырттылар, тугызынчы майда алдылар. Юк, болай бүтән күтне катырып, ахырдан калмыйбыз. Кеше вакытын да алабыз. Аңладыңмы? Да диген. Нет. Һәм хәзер дуслар, нәрсә әйтәсе килә озактан. Менә без 6 ел буе чыгыш ясыйбыз, һәм без сезне бик нык яратабыз. Һәм инде менә бу дагы сезнең ярату

Э, бу инде безнең баш бармак. Нинди нәтиҗә куясыз? Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз. Һәм 2000 су смайл. Менә, менә шулай итеп килеп чыкты. Бер-ике сүз. Булат, нишләп моңсу смайл куйдың? Бармы?
Әгәр дә беренче булып чыгыш ясаган булса, бәлкем, миннән елмая торган смайл булган булыр и кебек. Башка командалар фонында да мин э, карыйм, нәрсәдер җитеп җитми кебек һәм менә шул. Аңладык. Мин аларныкын да белмим, алар өчен әйтә алмыйм, конечно. Юк, миңа калса, Булат, белмим, син әле бу командаларның уеннарын күргән бар идеме, юкмы? Алар Моңа кадәр уйнаган командалар фонында, бәлки ул чыннан да аерыладыр һәм аларның калыбында хәзер кабул ителми. Ләкин абстракция әйләнеп карасак, әлеге команда әлбәттә инде менә мин үземнең билгене куйдым.
Ленар, рәхмәт бик зур. Бишбармак, Мамадыш. Безнең әле импровизация бар, шуңа күрә кайгырма. Дәвам итәбез, дусларыбыз. Һәм инде безнең иң ерактан килгән команда Мәскәү шәһәреннән Понаехали КВН командасы каршы алабыз! Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Акча. Ага, син акча көтәсең, ә син? Акча. Аңлашылды. А ты, а ты что ждешь от одной четвертой? Шаярт.
Вот, вот, наконец-то. Ярый, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Э, рәхмәтебезне белдерәбез Мәскәү шәһәре милли мәдәни оешмасының җитәкчесенә Фарисов Фарид Фарис улына. Бик зур рәхмәт, Фарид Фарисович! Бик яхшы, әфәрин егетләр, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Теге Мәскәү чәйме? Әлбәттә!
Эһей!
Киттек! Ә Мәскәүне рекламировать итергә кирәк түгел. Аны болай да бөтен кеше белә.

Дуслар, без Мәскәүдән КВМ Палаев. Нишләп акырасыз син? Алмаз Хамзин жюрида, бәлки ул ишетми. Шуңа күрә сәлам Казан! Дуслар, без әлбәттә Мәскәүдән, менә Юлия Мәскәүдән, Динар Мәскәүдән, мин. Син бит Сабадан, Сабадан синең какое отношение Мәскәүгә? Минем бик зур отношение бар Мәскәүгә, чөнки минем пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка Иван Грозный белән прапорщик иде, аңа хәтле минем пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка Юрий Долгорукийга әйткән,

Матурым, мин арыдым. Арды ул.
Балдагыңны югалткансыз икән, эзлә иде хәзер яфраклар арасында. Эзлә давай. Яратам, әй яратам, әсин, әй яратам. Дуслар, бәләкәй чакта кер жуу машинасы эшләгәндә барыбыз да караган бардыр, әймегез? Һәм әйдәгез инде хәзер балачакка кайтып алыйк.

Клубта биими. Әмма дә ләкин авылга шәһәр кызы кайтса, ул егетләрне бөтенләй танып булмый. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед.

Дөресен генә әйткәндә, без Алмаз Хәмзин такмакларын тыңлап үстек. Илназ Сафиуллинның җырларын тыңлап, без беренче тапкыр үбештек. Фәридә Якуповна безне рухландырып, без КВНны уйный башладык. Ә Булат Байрамов

Понаехали КВН командасы Мәскәү шәһәре. Бүтін иқтибар жюри әгзәләренә. Бердә кубоны һәр вакыт елмая, татар малай елмая. Булат Байрамов Моңсу смайл, Айваз Садыров Моңсу смайл. Һәм инде Алмаз абый сездән сездән интрига, интрига.
Шоуы күбрәк булды. Соңыннан әгәр дә Булат турында әйтмәгән булсалар, моны күтәрми идем.
Менә бит. Һәрбер мәзәк, һәрбер мәзәк мәхәббәт. Мәскәү сездән күбрәк көттем. Беләм бит инде мин сезнең ничек уйнаганыгызны. Булдыра аласыз бит. Әле алда импровизация бар. Әйдәгез. Әйдәгез, көтәбез импровизацияне. Айваз. Чыннан да, менә шул ук актерлык осталыгы әлеге команданың югары, ләкин менә бу чыгышыгызда юмор җитеп бетмәде. Күбрәк менә тартып чыгардыгыз актерлык осталыгы белән. Шуңа күрә генә, гадел булсын өчен генә елмаюсыз смайлик куярга туры килде.
Ярый, рәхмәт фикерегез өчен. Егетләр, сәхнә артына китегез, импровизация алда. Менә шулай иттереп безнең сәламләү бәйгесе ахырына якынлашты, тәмам. Һәм инде без импровизациягә күчәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Безнең импровизация ике өлештән тора. Беренче өлеше аның инде экран белән бәйле. Без Инстаграмда Без э, татар йолдызларының инстаграмыннан фото сурәтләр алдык һәм инде аларны экранга күрсәтәбез. Һәм безнең командалар шул фото сурәтләргә кызыклы комментарияләр әйтергә тиеш. Башлап җибәрәбез. Импровизация. Киттек. Беренче фото сурәт. Мәскәү. Айваз абый, земля валиватре, земля валиватре.
Тагын актерлык остасы. Мамадыш.
Кадерле дуслар, хәзер инде сезнең белән хәерле иртә Австралия тапшыруы.
Дәвам итәбез. Мөслим районы. Уян татар.

Әйдәгез дәвам итәбез. Э, икенче фото сурәтне студиягә. Ага, менә. Мәскәү. Дусларым, сяткаларым.
Алсу КВН командасы. Интернет бөтен җирдә дә тотмый, кайвакыт акчаны шулай эшлисе туры килә.
Мөслим кырмыскасы. Ә сезгә әтиегезнең рубашкасы да килешә икән.
Ярый, Мәскәү. Татар малай, кәкәй малай.
Өченче фотосурәт. Игътибар экранга, өченче фотосурәт.
Элвин Грей Турцияда ял иткәндә бер ягы белән генә яткан бугай.
Мамадыш.
Башкортстан белән Татарстан границасы.
Алсу. Элвин, сайла инде үзеңне нинди төстә булганыңны.
Менә. Айвазга бик шады бу мәзәк. Э, Мөслим. Карагыз әле, корал суккан бугай аны.
Мамадыш. Элвин Грей Казанда һәм Мамадышта.
Алсу.
Әле мине фотога төшә белми дип әйтәләр.
Ярый, тагын барма вариантлар? Бигрәк күп вариант бирәсез. Наил, давай, жги. Моның точно киләчәге юк.
Сайлагыз Наилне. Дәвам итәбез. Э, Дүртенче фотосурәтне күрсәтегез безгә. Ага. Менә бит. Әйдәгез, э, башта Мөслим. Булат абый, авызыгызны ябыгыз инде, чыбын кереп китә бит.
Йо, бу Сафирин өчен корпоратив алып барам.
Мәскәү.
Булат Байрамов, э, Ләйсән үпкәләгәч шулай өйгә кайта.
Шулайдыр. Так, булды бугай. Тагын бармы безнең фотосурәтләр? Берәү. Тагын берәү, әйдәгез карыйк. Аха, менә. Мамадыш.
Мин яратам сине.
Э, Динар, Мәскәү. Кунакта татар малайдан соң хоть нәрсәдер калды. Шерек финал.
Мамадыш.
Яшь хатын ас пешерә.
Так, барма тагын вариантлар, дуслар? Вариантлар тәмам. Шуңа күрә әйдәгез импровизациянең икенче өлешенә күчәбез. Командалар мондарак. Жюри әгъзалары сездән берничә Сорау, кемнән башлыйбыз? Булат Байрамов! Инде бүген теге хатын турында да күп сөйләнде. Әйдәгез, хатынны калдырып торыйк та, тещага күчик. Тиздән тещаның туган көне. Чынлап әйтәм. Чынлап. Нәрсә бүләк итергә? Брат. Мамадыш.
Тещаның туган көне. Намазда яме ул, сразу әйтәм. Әй, нәрсә бүләк итергә? Онык. Онык. Күп эш инде аның. Даһан. Син балай онык дип әйтсәң әле.
Мөслим кырмыскасы. Апаем берәр нәрсә әйтим дә. Нәрсә бүләк итәргә төс чыга? Бер-ике тыныч көн.
Так, ярый, тагын бер сорау. Әйдәгез, тагын бер сорау.
Мин нинди кеше?
Нәрсә? Мин нинди кеше? Мин нинди кеше? Ярый.
Хәзер беләбез. Беләсем килә үзем нинди кеше икәнне. Әйдәгез, берәр берәр җавап. Һәрбер командадан бер җавап. Мин нинди кеше? О, пеләш.
Так. Это преимущество. Берегездә дә юк. Мин нинди кеше, Никәш? Мә сезгә карап торам, торам да инде сез үгез саклаучыга да ошаган.
Молодец, белә. Мөслим кырмыскасы булды бу. Үзләр яшь кенә, кайран. Әллә ниләр беләләр. Алкышлар Алмаз Хәмзины бик әйбәт, бик матур сорау булды. Без инде без инде күчәбез хәзер бәяләргә, оценкаларга, смайликларга. Командаларга импровизация өчен нинди смайл куябыз? Башлап җибәрәбез. Мөслим районы Мөслим кырмыскасы командасы. Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз һәм елмаябыз! Дуслар, Мөслим кырмыскасы командасы турыдан туры ярым финалга үтә. Котлыйбыз! Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Безнең Мамадыш

Дүртәү! Җиде! Елмая торган смайлик. Һәм инде Алсуковая командасы! Орча районы! Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз! Барысы да елмая! Алсу командасы Орча районы турыдан туры ярым финалга үтә. Котлыйбыз аларны. Һәм инде хөрмәтле жюри әгъзалары,

Нәтиҗә ясарга кирәк. Әйдәгез. Кемне алабыз? Тагын ике команданы алабыз ярымфиналга. Итак, жюри әгъзалары, кемне алабыз? Ике команда. Э, дөресен генә әйткәндә, бик менә э, ике генә минут сораганнар иде бездә, безнең биш минут сөйләштек, чөнки э, командалар арасыннан авыр булды безгә сайларга. Җиңүчене мин хәзер бер команда исемен әйтермен, аннан соң Булат әйтер. Мамадыш уза.
Мамадыш, ярымфинал! Котлыйбыз!
Мамадыш узганын мин әйтергә тиеш булганмындыр инде аны. Һәм? Һәм безнең монда икенче команда өчен кискен бәхәс туды, тавышлар бүленде. Без башка черекфиналларын да искә төшердек. Ләкин тавышлар шулай билгеләнде. Без инде күбрәк тавышны безнең менә жюри әгъзалары бирделәр. Мәскәү командасы! Шулай ук ярымфиналга Мәскәү, Понаехали КВН командасы үтте! Кадерле тамашачы, шуның белән безнең чирек финал ахырына якынлашты. Тәмам! Без сезне яратабыз!